I no understand how you go cut person life short just for no reason. Just for no reason because of 100 naira. Mm. The real account of wetin happen there, mm. uh, make we just hear am. On Thursday, 12th of May, between the hours of 7 p.m. and 8.30 p.m., a, a guy

bike men, okada men, are dey suppose to function in Lekki phase one? Are dey suppose to be on di highways in Lagos? Are dey not suppose to be carrying um having dia helmet on? Why would dey gada in in shanties in un unauthorized places and use those um hideout as means to perpetrate mayhem and insecurity is getting worse and if this trend is not checked it may spread to other parts of It may spread to other parts of uh, the state. eh. It may. It will. Wetin don spread since? These people dem dey everywhere with bad character up and down. For me, oga mi, permit me sir. Lagos state goment we intimidate Ngwangwa Christian abeg o. make dem ban okada make dem press p for okada until dem fit restructure rearrange okada doings for lagos Dem fit even restructure these guys because these guys dey enter Lagos anyhow. You go see one full trailer go just land woo, with Okada. wham The- the- the- This Okada no even get number plate. for where So you can't even track it. The wife of that guy, the Of David Dave, guy, eh. eh, the wife um, talk one thing.

He say he say she get say dem get two kids, um, five year old and one one plus. Five year old and then one plus. Don't get papa again. Honestly, honestly. My name na your. Okay. I dey call you from Wazobia FM. I greet you, sir. I greet you. Na Pastor Uyi be that, abi?

Okada and the David and Philip, they come begin to get altercation. Like one of them come touch the Okada man, Okada man call the form like this, so he don't die. Um, so they say na charm they use. They knock the Okada man. So other Okada man, you know how they be. Yeah. Every time you say something happen to Okada, even if Okada jam you, even if okada dey at fault and you no run comot for that thing like fifty of them twenty of them don gather now now dey attack you so the okada men gather and they say david and philip na yahoo boys say they be ritualists say they wan use the okada man wey don dey form like say he don die use do the one wey dey do charm so na dey pounce on them begin dey brush them

but because the mob too plenty because the mob wey don gather too plenty they don come put hand again they come take off and no be their jurisdiction because na marathon police station on the other side of the road of the express na im dey run that act so labour officers dem say dem don chook hand for the matter RORS wey be nigerian police force o the same nigerian police force

um, dem hold four suspects and then they investigate the matter now for panti as we dey talk um, dem say the other two guys minus david wey don die say e dey dem dey dem still dey hospital Correct. uh-huh. um, and then then they tell everybody make them calm down because um, the lagos state governor and then im team all of them dey work um, tirelessly to see to the end of this whole matter you na the family lawyer

Then the the woman wey point them to where David go hide. Yeah. That one na from Bauchi state. Okay, okay, na dem dem. Na dem dem. Uh-huh. So so six people dey six people dey um, Bansi right now. Whether the rest of the people na the correct people we no know na police investigation be that. Yeah. But the other two guys, the first guy wey dey beat, that one dey lucky to dey alive. In fact, that one dey fight for im life right now. They put wood

Oji Pap. Yes, he- the guy still dey on drip now for hospital. So that one don come out from that one dey conscious now. He dey manage to talk and they don plaster all the mouth, all the body, everywhere right now. Okay, so Lagos State government yesterday, the co- commissioner called one of the commissioners called the widow of Yeah. David Yeah. yesterday but one newspaper house i no wan call their name dem go report yesterday say lagos state government visit the family na lie lagos state government no visit the family yesterday na call dem call na call a phone call no equate to visit

Uh, yes, uh, I hear am before we enter market. Mm. Uh, I, I don talk am before. First, make Lagos State government ban Okada for the full state first. Mm. Then make dem rearrange where Okada dey operate for inside the Lagos State. Okay. And then justice. Justice for this um, young man and then the wife talk say she dey work with the state government too. Mm. Justice also dey important for am. This whole Okada people matter then they the way wey dem take dey behave e e dey highly uncalled for. e dey highly uncalled for for a state like lagos state yes wey be state to other states dem across nigeria and the world some dey look states up to some states no dey no gree okada o yes sir some states no gree okada till today dem go tell you go do go run okada inside village if inside yes village some states no gree till today but once lagos state talk their own hmm. after some time dem go leave am eh. after some time dem go leave am eh, eh. and you know say that this living thing now ogami

as i look into it i hear say agboro boys dey make so much money wa for you over wait wait ma check the report na wa and um, for you over one hundred and twenty-three billion naira na wa for you wey dem dey generate na wa for you individually and internally and i dey ask myself if okada dey generate this so much money okada bus dem tricycle why the thing no dey reflect for inside lagos state budget in her

but i say but e dey make call say e dey make call na. somebody write question say dem no go clear all these okada people because dem dey sure say lagos state government dey wait to use them for election before before carrying them go down because if you go clear them now um, e go affect vote Uh, you go affect vote. Hey, eh, now what is somebody saying? Uh, no, you, got, no. You, you don't understand. I understand. Because uh, once they come near like this once election dey dey near mm. dem dem no go wan pass some things information mm. wey go make people just do anyhow mm. uh, so na after election dem go come i understand eh, so na that but uh, but i no believe so because mm. this one na when dem roast everybody e Nine, finish eh. who dem wan come who go come vote for dem when time reach. Yeah, me, I I don't even understand. You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya, download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store. Make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukmat family today. Wazobia FM 95.1. Chukmouth.